Ada mih besampi kita gerai, besampi kita lantang ke sakit tau gerai au, iya ke nadai tau bisi iya ke kabeh tau agi pia ke tadi au uh nyemunyi ke nyemunyi ke bebiau le. Jadi pagi tu hari minggu pukul satu sepuluh minit baru dani, bendar malam. Bukai meda ngiru, meda edit. Uh, so ngarap kita udah meda video Q&A part 1, Q&A part 2 enggau kita udah meda uh, uh, video kanan. Okey, cukup mana sambut. Memang gak cukup banyak viewer, cukup banyak komen. Ada mesti senang hati, thank you enggak kita pada komen, kuda meda au. Jadi sebelum kita start our video kita tu, admin akan minta kita subscribe dulu channel admin. Komen dengan bisi tanya agi deh meh kai nyaut deh nya kongsi share ngagai bala ke bukai awak semulih meda video tu au mina video tu video ke bukai mega ok ok nuju kita bala subscriber admin nang ira kita bedau subscriber ke bedau subscribe ke kita atur subscribe au nyadi ke sehari tu admin deka meh kitai sama unboxing tu sama review tu legi au so ari nya uhh kena ke tiga puluh satu bulan lapan admin bisi order tu. CCP atai tu nama tu uh, misteri tu kita nak nemu nama admin nak nemu admin bodoh muka nama tu tu order order order aja sekali datai dah siap so admin ni muka dulu admin dekat mic kita sama-sama muka sama-sama meda kita berdalam tu lagi au yang penting kita berdalam tu adalah kita kena admin ba YouTube

Pagi nadai iya jalak pagi. Malam iya jalak. Nama agi tinduk ke nia din. Oh dah oh dah tutup dah pagar dia ngagai orang dia. So ke nama kami due kina betunga rumah demi meli ditu suba iya meli sipit nyin. Ari suba suba iya nya dah sigi nupi ukoi nya. Dau demi beda nupi ukoi ila demi ti kitai bisi ukoi lebih tau murih demi tau. Kirum kemiri ke to. Awak kami nepi awak sama besalah tu ai keno ya. Stress ke nemu enti dua sama besalah. Baka di ngega video tu. Ka ni boh enda nyadi lo cancel. Okey. Kita nyami deka mai kitai muka tu. Nama ti dalam tu. Okey, uh, ah, ami macam lo. Utai ba dalam tu eh nya utai dikena admin uh, ah, ba YouTube. So

Mikrofon Hes lapan ratus. Okey, so bapa dalam tu kita dah nemu mikrofon nah. So bapa ni gamal mikrofon lagi. Nah, betul mikrofon masa itu betul. Abai bes mikrofon mandai nya aja, sejengkal kan mikrofon. So mikrofon nama ti ke masa itu. Ha. So kita deka meda nama ti ba dalam tu lagi au. So let's go kita buka ya. Ini ke muka nak ada pisau dia. Kenapa kau?

Manchar dia bungah dia ka betunik dia. So Sa admin cute aja nyai masa nya aja nama tu kayung kena mela bawang ulit meh tu. Then kita ke muka au. Sebedau kita start video kita itu.

Admin udah impi kan tu start admin ngaga YouTube suba admin amai amai ka meli tu admin berapa kali meda tu admin amai ka meli tapi admin enda cukup duit laban rega tu mar oh my god rega tu mar admin enda mampu meli ya kena so da tu apabila admin dah ngaga YouTube channel itu itu itu itu udah mesti kena bayar duit so admin baru admin mampu meli tu laban rega tu pan Enda sanggup meli. Tapi demi YouTube Damian sanggup meli tu awak ka audio laban lama tu mayuh kita komplain madah ka oi Damian nyawa nuan bejaku enda manah. Bukai enda manah reti audio bejaku enda manah bisi gangguan bisi noise nemu noise ka tekan bisi bunyi sss nya noise nya reti nya su bisi kena gangguan kena kacau apan nama semua so nya lah kebuah iya Damian meli stop awak ka udah stop audio Damian. Manah, Audio jaku Adam Min nyamai di dinga kita enda ngachau sepik-sepik, kenyah ke tadi au. So, utai ke paling ka Adam Min mama tu. Oh my god. Setaun Adam Min udah ka tu lah last Adam Min ulih meli tu. Oh my god. Okey soalan. Si. Ah. Manah man, manah man, manah man. Si inti kita bersabar, kak siki utai. Mo, belubu. Ti kita kak bersabar kak siki utai. Kita usahakan yang penting ti kita kak utai kita usahakan kita kumpul duit dan kita beli kita beli ya. Kayak bakal ada minggu setahun ada minggu ingin kita tuh baru ini baru ada minggu yang beli tuh sih.

So iya ulih spring bah. Kan tu ulih sampai tarik ba kenya. Nya ka nya spring ka nya. Ka nya ka tarik au. So iya pun ulih tarik ba kenya, ulih tarik ba ka tu, tarik ba ka tu ba kenya. So iya tengah tengah tu masu iya. Okay. Think positive bau anang anang pikir negatif bau. So tu lah utai yang paling admin ka ama ama ama ama ama tu utai tu. Utai tu suntuk masuk kita nah. Enti dami masuk kita legi lain pikir kita legi. Aduh belai ku tahan dami nih. Nya enti dami masuk kita legi kita anak mikir bukai bukai tau. Anak mikir kita bukai bukai dami jemlo. So tu cuma review engka tu lah review paling jai kini dipeda orang engka tu lah review paling pelik kini suai masa ba keto so tu penapis bunyi nya huh sabar je lah so ba keto nya so kenyai nya.

Aaa tuju admin meli tu first siti kena admin bejaku ba punya nyawa admin manah enda enda digagu tai bukai agi. Kedua admin chukup minat chukup rindu amai belagu. Nya kebuah enti admin ngaga aaa ngasuh orang ngaga ke admin la aaa sua aaa kita nya muzik ngasuh orang ngaga ad ngasuh orang ngaga ke admin record vokal pe nama semua marau. Ngaga muzik seratus lima puluh, masuk bokal seratus lima puluh, bokal biasa aja. Mastering seratus lima puluh, seratus tiga puluh, mixing seratus tiga puluh, gitar seratus lima puluh. Vokal nuan nya tadi ke mula-mula tadi kena nuan belatih dulu. Kena nuan belatih, pabila nuan udah fokus, apabila sekali lagi masuk ke vokal baru nuan ngena vokal ama-ama nya. Seratus lima puluh. Imagine nuan, enti nuan ngutai ke semua nya siti lagu almost ka lapan seribu lebih. Enti nuan ka shooting, audio, Penemu semua baka seribu lebih hau. Bakat admin bisi ba belagu, bakat admin ulih main muzik and admin mega bisi admin mega udah belajar baka ni ngaga muzik ari sekeda software admin ngena software cubase admin ngena software uhh kati nama nya kati nama nya eh lupa admin bah uhh admin bisi ngaga muzik uhh. Nano ah enti kita ninga back sound depan tadi enggau belakang lagi nya adalah hasil gaga nya adalah muzik hasil gaga admin tadi empu ok so admin udah nemu belagu bisi baka belagu walaupun nya warna manah admin udah bisi baka nemu alat muzik so why not admin nguna baka admin nya kena admin ngaga siti lagu kena admin ngaga neruska baka admin yang admin minat so utai nyilaka dulih mulaika duit betul enda.

Suba kena enti nuan bisi bakat, pergunakan bakat nuan. Anang nganti legi legi anang nganti ila ila alu gaga tu sekunya tau. So semua tu adalah kena admin bejaku ba youtube baka tu, kena admin belagu. So.

Sisiku mih kaban ka indu nya iya ngajar teknik-teknik vokal so dia tu admin nya belajar vokal and then admin akan ngaga lagu ok so doakan admin aro ba tahun depan kita ulih ninga lagu admin then kitai ngambi nama gitu uhh aahh. Pop filter. Deng deng. Oh my god. See? Atau tak kena main tarik dia tapis nya. Tapis tu dulu. Baru napis gitu, napis gitu. So ya kan maka tu. Maka tu ke tutup dia lah ya deh. Jadi tu, jadi tu. So kena dia. Okay. Sualihau ke tau peda tu nyawa aja meh deka manah deh ninga kita. Laban utai tu enda lengkap magang ke nya yang enti demi masang aja enda ke nya. So tu speaker, microphone. Oh ya, nama microphone tu ari nya aaa microphone BM lapan ratus. Enti kita ka meli deka tau meli elokasah nya sekaat. Anang meli ke lima ratus BM lima ratus anang meli BM enam ratus. Anang mega meli BM ke empat ratus. Okey nyokai rega nya jenama nya Infocode. Adam Admin suggestkan kita meli BM tujuh ratus enggau Admin suggestkan kita meli BM lapan ratus baka tu. Baru order iya manah. So nama beza iya baka tu. Nama beza iya.

Ti kita ka meli baka mega admin tu, ti kita enda nemu dini anu meli, nemu pun chara meli kita tau kontak admin tau. Admin udah nyimpan nembor telefon ba deskripsyen baruh nyau. Kita whatsapp admin, kita berandau enggau admin ke nika meli ke tu. Admin ulih admin ulih mudar ka kita. Terus datai ba tempat kita ke gawa, datai ba rumah kita pun ulih. Admin ulih nulung. Terutama iya ngagi youtubers, terutama iya ngagi sapa ke ka muka studio. Okay. Amm. So tu pork kita dah ya. Tu kitai ngambi nama agi tau. Okay, uh, tu yang pun injection installation guideline. Lagi nama agi tau. Si wayar. Okay, wayar kan temukan, wayar tu kini kini temukan. Tu

Tu iya kita empu kitai empu nya deh. Enti baka kitai ngaga baka chunto admin ngaga bejaku so admin nya nemu begini ka engkah microphone tu dini ka engkah microphone anak tu nih ka microphone tu so ngam admin ba ba mija so tu nya kepit agi mija baka nya kepit baka nya. Kira baru ka nya deh. Kepit ngagai mija baka nya so ke nya ya. Okay nemu kunsi kan ben kaki ya lagi ari atas so ke nya. So tu ben tu. So adalah kaki ya. Oh, kita lawa man no. Hmm, si kaki ya. Ah, kenyai tadi. So macam-macam lah kita tok. Tok. Tok. Ah, bisi-bisi magang-magang ni tok. Tok pun dah betul. So ya bakal tok. Paham kan mula kan? So tu lejas tu ketok pun si lejas kita tok pun dia pada ngam si kuat. Tu pun sama ulih ijaz lagu nya dengan ti kuat. Contoh ya tadi ti kita ka nemu. Tu lekat ba meja dan nya kaki tu kita kena hmm maka ah kena so apa benda bukan meja tisi tu i kita lihat ai tu makanya okey makanya adanya tok kita mikrofon kita

Admin monitor nya pun lebih nanya kaban admin YouTube, youtuber aya iya indun bah. Iya indun ari Kalimantan ba Sintang dia. Dia diau ba menua menua Kalbar. Ka, Kalbar ka lupa. Kalbar meh. So iya madah agi admin tu pasal tu. So sebedau admin nyadi youtuber suba pun admin uh, inspirasi ari sida iya ari menua indun nya. So iya madah ke demi tu tu tu tu beli nuan ke. Oh. Oh. Oh my god, USB sound adapter 7.1 channel. Oh, okay. Oh, si beri ya, beri tu ni. Mesti logik tu ni. Betul. Si madah. Madah mau admin kah? Madah mau tok kah? so, tu. Okay, wow.

Keto beketo yang ti kita ka nemu ti kita ka meda. Sunda kita ka. Nya. Okey nya. So iya akan jadi beketo. Beketo iya akan jadi. Okey. So nya lah tadi unboxing kita sehari tu. Unboxing pasal tentang mikrofon. Okey. Admin sengaja unboxing tu, admin sengaja review tu laban admin deka meri semangat ngagai sapa-sapa YouTuber Kaban nya ke mayuh kaban admin nya tebal ba ba YouTube. Auto lah nya lah nya lah mayuh nan lalu sebut. Uhh enti kita ka meli mikrofon baka tu enti kita nan amu dini meli kita tu whatsapp admin tau admin la nulung kita okay nuan admin nulung kita kita nulung admin okay sama sama nuan pangan diri. So da tu. Edmin yakin suara enggau vokal Edmin ti meh bejaku nadai gaguan agi siti so nadai so nadai noise agi and then and then audio Edmin pun deka manah enda dinga kita udah tu ok so terima kasih ngagai semua subscriber laban udah subscribe udah meda channel tu and then ari subscribe kita ari viewer kita Edmin ulih meli semua dak tu ok so Edmin pun full time dah nyadi youtuber thank you ngagai semua kita. Enda kena jauh ka kita. So, berat meh ngabis ka video tu. Sekali agi, enda meh minta ampun enggau kita ti nyema review tu kurang. Ti nyema review tu bisi enda manah. Minta ampun au. So, subscribe channel Admin, comment channel Admin, like channel Admin au. So, betemu baru kitai ba video ti deka datai. Nya aja ari Admin, Ujang Potkari. Bye bye. Iya.